loko a vo photla xipipiti xa yena gagaxi a yi fane u yekulini ni va byele vanhu ka public ni ku loko a ko photla ku ri u yivele u tihoci u yivi tihomu ta general muska a ni ta ni n'wi yevulini kahle ka daisy leswi swi u laveka xavise xivelekelo a nga tswali sweswi u tswarile a swi ri a swi- a swi ri unnecessary.
or a bebula i matimba magavazi i believe ku ri Hmm. ku a nga za a rhambiwa ka podcast ne a ta vulavula hi ku ku xuta ti-picture hayi Ah, leswi a ti tekisaka xiswona hi pfo leswi u ti tekisaka xiswona a wu xiswona a wu xiswona leswi u ti tekisaka xiswona Ku na lava nga ku hembela Loko- ku you have got something to say Ah, you, you, you have nothing man Va hemba, Ah, va ku hemberile Tight desk. ku yi move ka ku i swi ze swi lava ku titwa matimba un'wana na un'wana nga swi endla sweswo ah, hambi mukhegula nga swi endla kokwani liya yo pfala dyambu hi xibubu yi nga swi ah. endla ku fika hi ku yi ku xuta mina chava yo hi mavhayivhayi
timenemene timbirhi ta ka gaza ti hlanganini heyi makume nhungu wa timinete ngele ka awara ya khume mbirhi swo tolo vanhu a va xi twisisi xitori xa mina na a swi huhangi swi ba na tithepi timbirhi na hamula mani eki gabaza u ri na timhaka la ta n'wi byelaka loko vo siku hemboti kumbe timbirhi na khume a yi vulani timhaka leti nga kona ti nga plan plan
ni kula hi le ka timenemene ta ka gaza
heyi heyi ah. i know efikile a ku ri weekend ya dangerous weekend ya dangerous eyi tanihi tolovelo eyi timhaka leti a ti ri kona a ti ri plan plan a ti ri hoyihoyi mhaka hi loko okay se no get makeni fast fast se nice eh aka rina zwo zwo hlupha siku ro dyela ro ri ku fikela ka ra tshunela um mm. mhaka yin'wana yi nga rhanga yo hisa ngopfu yi sungula kwala xivindini xa xa xa xa podcast mm. ni yevulu ngopfu heyi okay vakulu ya gaza boxa u ti endla yena yena a nga nyiki mugobozi chas okay mhaka hi leyi Okay. ni khomeleni Eh. mara mhaka yi ku um ka interview liya ya ya ya G1 ne yes eh a ku ri mina a ni tsala ti-question ma ni twisisa Yes. la ka podcast ha nyiketana kahle kahle ha twanana ku okay eh, wena u nga endla research ya munhu wo karhi and siku leriya loko mo swi cheka hi vulavuli maybe few hours ku ku hela siku ra saturday na yes. g1 so loyi a nga va na chance yo ya lava lava swilo ku vi mina ni discuss na vona before kwa ku hava lexi xi endlaka nga discussanga ntsena va ku bona botisani va ku no ti-question tin'wana hi letiwani tekani hi nga ti mina ni tsala ndhawu yin'we se a ku vutisa mina ti-question na ti-follow up question a ku ri mina botisani va endla yini va tatisa ahenhla ni tlhandlekela henhla eh hi discuss a hi swi discuss khale swa ti-questions ku famba mi ya vutisa ti-question mina ni ta tala henhla yeyi va ni yevuli ngo va ku ya a wu nyike mugobhozi chas mara va ku u lava ku outshut ni nge outshut hi tshama swin'we na nkulukumba loyi loko na munhu a ni tiva nkulukumba loyi so eh. jealousy yo fana na ya suku ne ni nge endli i love
timhaka leti nga kona eh, ku na timhaka ta bra n'wina laha ni vone mi cinca na na voice ya gobozi mi addressa tiko Eh, hlamuselana ku xitori xi sungule kwihi anti mi tshama fika kwele makumu namuta se ni twanga no mu interview
hey ai gaza yi ni kume la yi kume gaza Yeah. eh gaza yi ku eh why eh mi tata sayid why mi fevhela hi ku i xitori xa mani a mi vuli vo n'wini weya yi ku nga hi mhaka ku ri xitori lexi humelelini hi mhaka ku a nga na mali hi mhaka ku u na mali ma n'wi defenda mara loko ko va ku ri va mazingerere na mm, what is this lady? Lavender. lavender a mi Young fani posting. i nga n'wi postini mm. xo sungula um loko hi vulavula hi linked news um i swilo leswi ngo yo linka um a hi swilo leswi ngo yo huma munhu a ri ku swi laveni um lavaya vambirhi ni nga va hlaya vo yo famba va ya xibvekula va teka tilife un'wana na un'wana a kha a swi vona so a hi swilo leswi hi nga ku se swa ha ri private ka vona swa ha ri private it's a public parts Mm. so hey so vanhu vo tala va hi yevulini va ku ingaku hi teka sayiti um xo sungula eh, hi langutisa ngopfu na na na na relationship um level level leyi mi nge le ka yona eh, relationship level mm. leyi mi va ku mi ri na yona na that particular person um xo sungula magegexi eh, na child lock okay mo ni vulavula hi magegexi ngopfu cause magegexi hi ye munhu la nge le kusuhi na mina a ni twa ingaku u le kusuhi na mina cause mina yena ha vulavula he's a friend to me loko a ni yo vulavula hi hi hi sati wa yena hi ndlela leyi n'wina a mi swi lavisa yi swona loko ni a swi bohi ku ni hlangana na ye seventeen a ni bohi ku ya seventeen mara loko ni ya hlangana na yena kun'wana A hi a hi ya langutisana njhani tanihi vanhu lava hi nga tolovelani? Mara na xin'wana ni butisani mm. lexi eh, mi ni mi twisisaka xiswona mm. mina n'wina ha yevulana kahle futhi lero na vunghana a byi nga ta affecteka ene na layana ni magegexi tshama ka xi yevula hi ka a xi xavisa nga xi yevula mara laya ka liya mm. a swi yo linkiwa a ku nga ri leswi a swi ri ka public hi nga ta ku swi yi ka public ku mm, hi leyi public ku fana na vanhu lava a mi va compare na mm, vona eh, eh, mina eh. eh wo fana mina mina ni hlangane na magekish last time a xi va na problem ku mi tshanga kwani na mhaka na ah, eh o oh, xota xi kona na story xi tlaka swi chakala chaka ivi mi tlhe mi xi yevula mi ku eh so so ma swi tiva ku ni yevulini ku yini ni n'wi a tlhela a hleka A tlhela a hleka, Ah, yes. loko ku ri yena a hi ta n'wi yevula loko a ko photla xipipiti xa yena gagaxi a hi fanele n'wi yevulini ni va byele vanhu ka public ni ku loko a ko khohla ku ri u yivele u tihoci u yivi tihomu ta general muska a ni ta ni n'wi yevulini so problem i vanhu va lava ku lwa tinyimpi ta vona na magegexi hi tivhidiyo ta vanhu van'wana ende loko mo cheka laha hi butisana ni Ehe. timhaka leti a hi timhaka ta n'wansati ngopfu i timhaka ta magegexi i timhaka ta ku at the end ti ya vavisa magegexi a hi timhaka ta ku ko la ku vulavula xitori gagaxa hi n'wi chavi matana ni hlamani laya loko va ku a ma n'wi chava gagaxa i think vanhu a va va va swi veke the other way round ka ku mm. hi chava loyi hi ku hi loya hi chava eh magaga xi to alive a fana burketa wa lo ngi fana gaza bosh ta n'wi duvula swi hela kwala swi hela duvula mara lo n'wasati ne a nga endla ku vutomi bya munhu byi tika swinene kahle futhi hi ku i loyi yari u twa milawu na ku a nga ni trap njhani swi endla njhani a black a ni thyakisa vito na swin'wana swin'wana hi ku ya xinawu so i think loyi a va fanele va hleketa ku hi nga chava yena hi loyi n'wasati not gagashi gagashi khale kha hi n'wi yevula
mara i khale magagashi hi n'wi yevula musi mara a va nga vuli mara sweswiwani loko se Hi ta ta ka letiwani ta sesetive ivi hi miyela kumbe hi swi vulisa, hayi ku a hi gobozangi, hi gobozile ho tigobozela hi ma, hi ma, hi ndlela ya vugobozi. Ni swi tsundzuxa swin'wana.
Ku tshama ku va na this other girl ne, and no rivala ku vita ku ri mani. Ku post-iwa screenshot na picture ya xona xinhwanyatana xitsongo, I think xi le ka vo ma grade ten or eleven, swin'wana kwalano. Ti said ku wa ni xavelela munhu he mina ni na munhu ni xi beka pin xinhwendana lexiya a ni xi tina ku xi huma kwini a ni tivi na ku u na mali ku fika kwini ni xi beka pin mara gaza why yi nga vulangi ku why mi hi n'wi yimelele anaka na mali na yena hi n'wi yimeleli why cause laha hi swi vona ku this thing a ku ri ti-chats ta vona va ri vambirhi kolomo i vudomu i vubari ku va munhu a teka leswi va nga swi chata va ri vambirhi a n'wi exposa laha hi leswi nga endliwa hi mihisa loyi a nga humesa swilo swa swa school Hi hi vulavula ntiyiso i vudobori u bari u pfila u hey hey
se xinhu tani xa xi nga tshama xi postiwa ni Mm. mata disa tin'wana va ri i zibumkas zibumkas dyi xavisa tifoni hi dyoni nga tshama ni- a ni tshama ni twa diskemi vanhu Mm. disa dyi nyikela na hi iphone xinhu tani lexiya Isa. hikuva dyi voni the way gaza a hi yimisi xiswona ka hi backup hi swaku leswi this is nonsense nge swi Mm. nge yimeleli tholoretiwi ma swi a hi Aha. chekanga ku na mali se mara this time around a ni tiku why va rivele ku not back then hi swi endlile why mi rivele hi i ku hayi no ma swi tiva ku why why va rivele i ku ve le ku lweni na ka, ka tinyipi na na magegexi na child lock ende timhaka yikulu i magegexi a hi child lock Yeah. okay eh hi huma ka le ta mina na yena munhu loyi a nga close na yena ku na timhaka na yena hi le ta magavazi Ta na magavazi. mutsimbinyana ku endleka yini eh ya gabaza na suku gabaza na suku i vanghana ti best friends ne Mm, a ku ri na sweswi ya moni ku a ku ri 'Cause a ni swi tivi ku relationship leya njhani mara Yi njhani, mm. hi the way ni tivaka gabaza ha kona a ni mina ni close na mina gabaza Gavaza i munhu n'wawo u na vutlukachala bya bya ku huha ngopfu and a nga mhm. hle ku rivalela okay. se ti-chances ti le henhla ta ku loko sukume bo kwame ku rivalela gavaza a nga n'wi rivalela bot u ni vitana bot bot mm. ni kwati ngo yini yini a ah, mm. n'wina hambi ah, lele a ah, yimanyana so vanhu lavaya a ku ri mm. vanghana okay. va ri na voma like va nga va hlangani maybe ka ti-early twenties ta vona vana 10 years va ri vanghana yes so loko va ri vanghana mm. va tivelana xihundla va byelana ku eyi mubyelo wa ntlatlalata mm. he na problem ya yini na yini na yini na yini mavona so a swi tikombe nga ri mhaka leyi yi sukuli khale nyana ivi na life yi nga va kona leyi a yi hostiwe hi yena suku i think va ri na mhana xin'wana a ri kona okay laha suka khaku mhana xin'wana xisesana lexiya xo tlakuliwa hi Hi hi Juwani.
juwani ro hetelela Okay, okay, Eh, okay.
eh.
ivi la suka nga fika vula ku gabaza u nyimbini a swi nga ri necessary ku a nyimba hi leri nga ti vutisa kasi a gaza yi lava yini Okay. Vana wayini vula so Eh. va ku gabaza a nga tswali va bohe xivelekelo swo swi bo- bebulini swi- Nah. swi unnecessary ku va bebuleni. kahle ka leswi leswi swi u laveka. xavise xivelekelo a nga tswali sweswi u Eish. tswarile a swi ri a swi a swi ri unnecessary or a bebula ematimba ma magavazi u tswalini ey u kuma lexi u xavise xivelekelo a nga tswali u bebule swi ri unnecessary i matimu ma magavazi
so now hi luya magavazi okay a hlamala ku sweswi a trenda ku e magavazi loku yevulweni hi munghana wa yena cause nga ri vanhu van'wana a va swi tiva ku munghana wa yena mm. a miyela a nga vuli chumu so no a ni nga tivi ku mm. u yo fika mazaku lesweswo mi biwa hi swilo sweswi mi twa mi ri right but after some time swi mi vona ku mm, Nga ku Wa se- penga.
Oh, se ta a tolovela vuya a teka audio liya a fika a endla yini a yi posta ka- posta ka ka tiktok TikTok. yes a endla ti-video hi yona a ku ve ri a swi nga ri necessary ku yini yini yini. kuma n'wana ivi na lowa munghana wa kona a ku yini a ku hayi ni ta ya kwihi ka facebook wa swi twa a bad police fire fire a fight a fight fire a- like a ba mi kuma ku i ti-problem leti maybe gavazi a ri na tona loko va ri vanghana nan'we leswi va se hi tshama tshama ngo swi ma ti tiva ti-problem leti ni nga na tona Na- Exact- na ti tiva ti-problem leti mi nga na tona Exact- habula ha bula.
tshami va swi tiva na loko eish, kwa so so so Na swa so. mamitana la ni nga kona kahle futhi hi xi- hi xihatla ma xin'wana swi tiva ku ni na problem yo fika kwihi se na vona ku ri vanhu va lava va ku ri va vulavula va khavarana loko Va un'wana a ri na khavarana problem hinkwaswo.
and then Ku na- tukuverise sa nixa xo nyanyukavu loko va ya ka ti-vampation magavaza a ku ri yena a hakela loko va ya ka ti-vampation vo mozambique magavaza a Gavaza, ku hakela nyika a ku ta mali. famba na boyfriend ya ku yena nyika mani magavazi xa nyika na mina Ah, eh, mi nga hi Magavazi connect.
lani, vu dyela mazilani Eh, mi nga hi Gavaza munhu connect.
loyi wa ku ri
financially ne Eh. a nga so Oh, wanyika anga Mina mwa- stingy.
ma- mo mhintsa wena na musisi karhi wani ka yena Eh. mntu waku ni sende mali falo ni komba ku musisi ya keriwe ma 250 Eh, miya miya kera ende Komba kona mukera kera. ka leva ve ko bo sivara lave le Bo 30 rand. ba 30 rand mara yena a nga yi nani u ta chela ma vona Eh, o a munhu wo taniya loko Okay. munhu a n'wi feva a n'wi rhandza ni wa n'wi kota ku ku pfu- n'wi pfulekela so na na na so mi ta hi connecta before mi ya kula okay suku ne eh. a ngo va xisiwana suku u huma ka muti wa right ko va ku ku na age yin'wana loko fika ka yona se hi wena background yes background leyi ya vatswari a ya ha tirhi se na yena o va background se swi ka background ya yena sweswiwani n'wana wa yena loko a languta suku mm. u vona nga ri hava chumu okay eh, n'wana loyi a swi ri u tiphina hi mali ya vakokwani hi background ya vakokwani u nga background ya mhana yena mara n'wana loyi a background ya mhana yena yi ve ri yi phuwa hi ku ya hi swona cause a na yena a nga ve ri a nga tirhi mm. ku le ku tikeliweni loko va ya ka ti-vacation mm. a ku ri yena a hakela a ndla swilo hinkwaswo ma vona okay ku ve ri loko n'wana a za a ku ri i'm coming from a, a, a bad background u va kha vula a poor background u va kha vula suku hey. ku ri kha ku tika ni mm. is better ku ya my background

M- mi nga zimula ku mi hama hali mi fa- ku swa ni? misuku Misuku. va ku kumba Eh, misuku for now suku na silivhere a ni na swona A ni na swona.
so suku ne a- allegedly a- Allegedly. a- mali a Eh. bakikoyindi ne Mm. ta leswi ma ku i swa very very personal personal ma ndzi ya cause hi leswi gavaza a n'wi byela for example u vulavule na ti-divorce ta gavaza ku nuna wa wena this mantu says why because a ku ri leswi vanghana a va vulavula A va swona. vulisa Va- swona. vanghana va vulavula ma vona. so laya ni ni tsakisiwe ku yini loko na ku endla video mina ni ku laha se ni endla video ni copa ni ku sastar na ku endla video and ni ta yi veka the way yi nga xiswona ni ku boti i be fans ku e mhaka mi yi nga yimeleliwi leswi n'wina mi swi vondzaka xiswona a swi humesi sweswo so a ni zini la ku twa ku mi ku he mi ni yime ku na swi ta ku mi ta ni yimele ku mi twisisa ku ku endleka Ka yini? yini Exactly. Ni swi tiva ku yini that's why a ni tsanile ka sitani ni ku hi leya mina ya botiwisana magegezi se na hi twisisa mi- milomo
a swi vuleki okay yo yaleyo eyi a ya tika um gondiboy xi le ndleleni a swo ya xi le ndleleni eh xi le ndleleni goni boy a hi nweni hi tiphina a hi ri na xona hi tiphine ngopfu xona na maxamba mm. eh maxamba so um ku na yin'wana la mm. ku na um, very twanano heavy man mabasa mabasa a yi swi tivi ku u rhambo yimani ka um, ka ti-podcast A hi swi tivi ku a nga rhambiwi hi mani, ni twe a kha a kupakupa ku, Mi nga yi rhambi hi ku hina swilo leswi hi nga na swona, swihundla leswi hi nga na swona a hi nge mi byeli. I yini a nga na xona? Xihundla? I mani? I yini? Hi yena mani yena? Hi vulela na lava a nga va a va nga n'wi rhamba. A hi vuleli yini? Hina a hi n'wi rhambangi. Hina a hi n'wi rhambangi. A ni ri shocked loko ni twa van'wana va kha va ku. hina se hi yimele ku yi rhamba ngwenya se hovo yi tsala swin'wana a ta a ta ku yini kwani loko kwa ka tafula rero u ta fika ku yini Because, you know, a a ni ri shocked ngopfu because hi nge fiki ku okay hi ta vitana tuna nevman ku maybe hi ta vula xigaza monday a hi yena nga xi sungula xigaza monday because ndzawa ntwango va ku veri hi yena nga xi sungula oh is i- is one year leya va va va va Eh, u- va u- swigaza khatha mande xitepe ka xigaza monday so swi tikomba nga ri Oh. a ni ka gaza swi so

Ah, leswi a ti tekisaka xiswona hemfo leswi u ti tekisaka xiswona a wu xiswona a wu xiswona leswi u ti tekisaka xiswona
vomarhoy chauki yes mara tona rocha ku maroya eh mara maroya rocha ku hi un'wana wa vanhu lava loko xi gaja xi sungula huma mhisi ya mizikweni a xi sadana Okay. se hi ku a ku ri family man that guy a swi vona ku a swa tika ku ni nga every monday na xigazeni sa ku famba xuta swinepe Ivi wena then a va tshika na vulekere va continue na swona ma vona so post it there, dear podcasters don't invite me at all okay a ni swi lavi ku holova na vanhu I, i have nothing to offer you guys hina a hi te vanhu va ta va ta vula swihuku u xuta swinepe swi ku endla u va na information hina or ni swi vula so hayi ku hina eh. ti-podcast a hi timhaka to vula swihundla swa vanhu mara loko swi ri kona mi nga vula loko swi ri kona mi nga vula mara podcast a yi yo humesa swihulu huma swihundla swa vanhu timhaka ta wena ta ku tiva wena loko no lava ku vulavula hi leyi podcast a ku ri timhaka to celebrate matsonga Hi ku, Yes. eh, there is less of us in the in media industry Yes. so loko se hi sungula ku lwa hi xihina kwa ka media industry ha nge helo musi hi vulavulele na la- na lava a va ra- a va n'wi rhambini rhambini. kumbe Eh. lava va n'wi Se kombetinyana maybe hi nga jiki ka ku maybe twanana heavy mike wa va n'wi rhambile a wu titwi swikatlani yena na bk va fana kahle kahle bcause yena na bk maybe a hi ta u ta na ndove a nga tshama a ah, a nga tshika tata state theatre ndove wa qualify u ku baku u n'wi a tsala baku tibuku a- a- a- a rhamba vafundhisi lavakulu a endla swa ka mampela a kuyimo ri fika na ku i photographer kuyimo fika ku i swi ze swi lava ku u titwa matimba Twisisanyane. a un'wana na un'wana a nga swi endla sweswo Ay, ay, hambi ay, mukhegula ay, nga swi endla kokwana leyo pfala dyambu xibubu yi nga swi endla ku fika hi ku i yi ku xuta se leswi u titekisaku hi swona nondzue a wu xiswona kwali yena yi ku yini yi ku nuna wun'wana mina chava yo hi mavhayivhayi yi ku vheni mayengani vheni mayengengani ni ta ku komisa kombela u tlhelela ka nghoma mina ni ta taka tu xi pfala dyambu
hi ku ni na tu xi nga ta pfala dyambu ku yaka kwali then loko a ri ka leyo ne okay na beef yin'wana yi nga kona okay beef lani yi kona nga ti ku yi yi yi- ya ha ri ku teni kumbe yi ta hela ku nga ri khale na cause Mm. ku na xipopani xipopani un'wana wa sasitari wa mina ne Mm-hmm. heyi xi nghenele magegexi na magegexi xi nghenelini Ehe. ya ni kumaka u teka ni kumaka xi boy wena gagaxi u nga ni toloveli boy Mm. Eh. ni ta ku fikela u nga vileli na ha ri busy nyana Eh. ni ta ku nghenela and then mara xi hlekisaka ku yini xipopani a rhandza gagaxi hi mbilu ya yena hinkwayo mavula ku ri munhu a ri fan ya magagaxi mm. a ku ri xipopana xipopana ku endleke yini mara la xi nga humelela kona ku ve na picture nga huma ya mhani nonyana mm. va khathi picture na yini na colleague ya va languta leta colleague hamba va languta so mm. ivi i think a ku ri bk xi tsala ku yini nje ka hatla catiwa kwala okay a nga tiko xo vula ku maybe mhani nonyana se yi ta oh, ingaku picture leyi mi vulavulaka yona yi vona ivi xipopana eh. a yi posta Eh. not hi ku lona kakaxi Eh. but just for fun Oh, hi le- hi leyo xi xi hlamuleni xi ku um ta vuya ka wena boy yini yini yini nada i said Eh.
kwalaho Eh. so my Eh. a ku ri just for fun for xipopani because xipopani i know u rhandza gagaxi yes se gagaxi i nga ri a swi ti tsakisangi dvk di nga swi twisisi because maybe u nga va ti- u nga ti defense ta wena hinkwayo Mm, mm, mm. ivi dvk di ku u ni twela ndlala Eish. Leswi papani ndi ku n'wi twela ndlala. u luka misisi xitarateni Hayi, ya xitarateni. tolo leswa sweswi ndi ku Eh. ni twela ndlala ndi ku ni twela ndlala ne xipapani a vuya hi video yin'wani ne Eh. ya ku yini no pfuka sweswi ni le ku dyeni Oh, hi mhaka ku ve ri ntwa ndlala. Inge dya inga ku pixanyana. Ku endleka yini se swi kha swi escalate a swi na ku faka tibulete se xipopana a faka tibulete a ku ya n'wina botirheyi mafevhela ku phohli mavele laha a mi le ku vulavuleni hi mona ni swi vona ku haleyi i nyipiliya ivi gagaxi xi vuya video xi ku ta n'wana me xipopana xa ka gaza kona xikandza xo ka xi nga helela ni ri xikandza xo ka xi nga helela ngi fe dandelela
xo xo lukamisisa xitaratini
ma ta ku hi le kwale swi ka gaza ni ko tisa na ku vava a ku na swin'wana a no sisi xipopana sisi xipopana ne va la to timba munhu ta vona wa twisisa mara hi ku kula ku tisa na ku vava hi loko munhu fika hi cause a va ku a mi ntwela ndlala e mi nga kwata ku va va ngopfu se n'wana mara mi vona yini cause loko ni cheka ni ku lava vanhu va nge ku hluhluhleni ku nyimpi ya mahlweni and most of the time mm. i ti-fake accounts mm-hmm. ma vona ku vo fana hina loko hi attack wa miloko cheka ti-comment mm. i ti-fake account leti vanhu a ti creata cause wa chava ku yima ni public a vulavula phela na loyi a nge te yena a nga swi lavi ku rhambiwa a ku commenteki laha ka yena eh. uh-uh. se ku pfaliwa njhani ti-comments if u read na ku Eh.
comment hi U- u ready ku phe hina hi ri busy a hi sa ha la ku Se, twisisa ku hina hayi. a hi sa ha la ku mi vitana A la ku Mara a hi byeli.
swi kotanga ku comment ma twisisa nyana okay mara i, on my side loko ni langutisa e most of the time uh, a ni swi tivi eh leyi ni nga yi langutisa yi swona i magegeshi magegeshi most of the time vanhu lava lwaku na yena i vanhu lava ku va dye rembulini nkarhi wun'wana i vanhu lava va and i'm not saying ku ri xipopani i u laveka kahle u ni twa kahle wena u ni twa kahle
u ni twa kahle langutisa langutisani vanhu lava nge le ku lweni na gagaxi mm. recently vavasati a hi vuyeni ka a hi sunguleni hi vavasati vavasati mi ta kuma loko di nga rhwembulangi a di lava

yeah, so yeah. i'm not saying ku ri popani u le ku laveni ka magegexi te no hlaya ku pima ku vanhu vo tala majority ya vanhwanyana lava nge le ku lweni na magegexi hi lava ti nga rhwembula kumbe hi lava a ti lava ku rhwembula kumbe hi lava va nge le ku ti laveni mara magegexi hi mhaka ku sweswi miri xipopani a ku ri i feni ya magegexi a hi swi veki kona kwalaho a hi swi veki kona i think ko va na ku tlhavatlhavana hi marito exactly ivi n'wana a nga swi twisisi kahle yi yi- yi njhani i- ti- ti- ti-social media tsakisa hi ku loko u kuma ku ri ku athakini va nga ku tlhoma tinsiva lava n'wi zondaku yes kota ku continue ku ya mahlweni Hi swo Ni- sweswo. ni vuli marito man'wanyana endla video n'wana ni ku ka gaza ni twa nga ri ku va na dimoya dyin'wana dyaka dya le rivoni Eh, eh, eh. Dyi nge le ku dungeni Nge le ku ku kha ku- lama ku lwiwa ma phela every week ku na nyimpi ku na nyimpi. ku na xinyipana loko va nga bow straight vanhu ku lwa ka social media Eh, hi swona sweswo ku na ku va na xinyipani Ku na nyana dimoya din'wanyana dingile ku endleni ku Dingile ku tshama ku ri na hungeni.
tinyimpi ende ti- tinyimpi leti ti na vanhu lavo tiveka tiveka na vanhu vo ka nga tiveki Ti- Se- ko katsana ko laha- katsaniwa so ni kombe mi ni byela i dimoya dya njhani ledi di nga endla mhani ebi madleke va ya ku movha ya vona i rapture ka comment ya ikale ka post ya i i dimoya ta njhani eh, eh, eh, eh, maleki ma bad no believe ku n'wansati maybe swa timovha swa va kanganyisa Mhm. because movha wona wu nga na ku yelana yelana Mm. mara rap- rapture yina yina I- ivi- li- light ya c ivi vona le va vona movha va ku fana na wa mina mapedi ma nga mapedi Ma ma endla kupa. yini a ma yi nghenele Eyi, hulu xi tsaka Eh, hulu xi tsaka a xi tsaki hulu a yi tsakini hulu xongi ma ni twa Hey. yi ku e va n'wi nyerisini mapedi Eish. va n'wi sikindhelini
horisani mbilu e manebi madleke kwalano hulu a nga ha ri kona ka ti-life u yo kuma munhu Ah, phela u swi endla ka munhu a ku munhu Matani, siku hayi i hunguta swa mhaka nyana leyi life i swa mhaka leyi Mm.
na ku ri a yi kumanga munhu mata huhule ni Mm. a ku ri na yi tlhotlhotlha ngopfu ku tshama yi ri life Na yi- na yi- relevant mm. yona miyela nyana ni u lava nga ha tekeli ngohlokweni ende la Eh. yi ta ka yi nga pfumeli ku hina ka hina na tshama ka Yi hi- ka hi endla yi va kupana relevant. kupana Eh, eh. hi endla yi va relevant a yi pfumeli a yi pfumeli hayi i pride ya yona hayi va ni yi kume munhu Yeah! Mara- mara ne guys touch the screen mtlhe mdze hulu ku hava kombela ka podcast hulu hava a va- a va rhandza eh, hi ta vona vona swi kuma kwala ku fambeni swi nga endleki a va tihulu hi ta vulavula na vona. Hi ta vulavula na vona, kahle. So, I, I- I think agaza ne eh, ka nkarhi lowu nge le ka wona if eh, maendlelo ma ta khonjha ma kha maendlelo ku ta va na ku dlana ku nga ta va kona xikarhi cause vona vona va ti- va ti prove matimba ku mina na na mina matimba. mina hi mina ku fana na ray cosa Ya.
Ku fana na Ray Khosa u na ku advise nyana ingaku wa attack-a mara a ku a ni attack-i mara yena within wa swi twa ku va a ri ku attack-eni. Yi yi yi loko mi yaleyo mi tsundzuka loko yi ku yini? Kambe a tsale post yin'wana ne? A tsale post yin'wana a ku u te yini Ayi post leyi, liya? ayi leyi nyana. Ayi leyi Ku na nyana.
ku pala ku na ku na ku na ku ni nyadzanyana. Ku na ku nyana, nyadza ku na so- post kasi yin'wana Ku ni na nga ta ka ni nga yi podcast hlayi, yin'wanyana ni nga ta ka ni nga lo hlaya hi vito. and they do mala ka hina phela damana ni so no believer ku swi endleka ni tiva maybe na mina ti ku mm. fana va laha u na ndlala ha mu tiva so a wu n'wi tivi nande eh. mara ni vi ni va humble mina ni mm. ka ka level nge le ka ni dyondzi ku mm. sometimes loko vanhu va criticize ni swi endla ku u dyondza u cinca wa better so mm-hmm. ni teki in a positive way ne ni hlamula kwala ni ku no loko ku ri ku na ndlela yin'wanyana mi nga hi pfuna ni ni n'wi textin records ku komba ku a nga ri timhaka to lava ku hi pfuna ni n'wi A nga text until hlamulanga. today a nge se ni hlamula and hayi ku a nga wu vonangi message wa mina u voni ku komba message ku ri a wo lava ku sabotaja athaka wa thaka kahle u ta kahle buti hi ta dila na wena no, still na believer ku maybe o va busy loko a ta va ready maybe u ta vulavula na hina A but ku for na busy now chu. for now i still believe ku a ku ri a ku va ku hi Eh, a criticize ku ri- yes. a hi yisa hansi Na a ku hi yisa nyadza 'cause hansi. i believe ku records wa ni tiva ku ni huma kwini and eh, u tiva na vubari bya hina so na yini na yini laya u la ku meka sure ku these people they've got nothing man mm. so ivi vanhu va hi komba rirhandzu after loko a ta va vule sweswo post leyi posto endzhaka episode ya ya shama mm. ya shama ku na eh. podcast yin'wana ya ka gaza okay loko vanhu va nga swi va nga swi endli swo Huwa huwa during the interviews no allow the guest ku ti kuma ku ti hlamula ku hlamula swivutiso hi he ti heta va nga interrupt a yi ta fika ka level ya vo podcast ya Mac G loko Emmanuel Shama a ringeta ku hlamula swivutiso host ta n'wi interrupt a heta a nga hlamulangi nchumu. I love the energy na comedic element ya podcast kambe I think they can fix issue yo allowa guest to finish answering questions. The host have a potential shame. Ivi a ya mahlweni a ku, We learn and grow from our mistakes. Through and I wish it will ho I wish ti host ti ta teka mavonso mixa xilungu na na na xichangana hinkwaswo swa tika mm, mm. i wish the host ti nga ti nga teki post as an attack kambe mm. va fixa issue ndzi nga ndzi nga yi raiser as a fan okay yi ve na vo 93 comments and hinkwato ne a ti ri negative eh na yena a ri negative ka ti-comment teto so a ku na munhu la nge te hi la ku va podcast leyi fana na ya mcg let's ende okay hi sungula Ku na- kwala Hi sungula mina- kwalaho. ni- ni yo babuwa hi ku hi vi hi nyadziwa hi nyadziwa na hi this other girl wa ku xavisa miri ni Wa- wa- no rivala- very man kambe ni kombe mi- no- no mi- rivala- mi- no rivala xivitani xa kona ma xi fiki xi ku Allegedly. Ve nge fiki. xi fiki ka xi ku ka level ya va mcg ve nge fiki ni veni swa ku Xi ku- i mbili ya vuloyi Loyi. i mbilu ya lunya as a yi na na- voya na yena no yena luya ra ni Eh. ka level leyi u twa ku nga ri u fanele ku fika ka yona vuton'wini ni hi the very same energy leyi u nga yi vulavula hi vutomi Mm. Unge bya hina fiki. na wena u nge fiki Ha ku byela, u nge So fiki. Mm. mara ni mina still ne na yi teka eh, eh, ki- this eh, post ne hi ndlela Mm. ya right ni n'wi textini and na yi- na believer ku ri a yi text back a yi tsundzuxa A nga And then, hlamuli. ah, ku na ku na un'wana un'wana la eh, ve ri i zoom ni n'wi vitana ku he zoom eh, andziso mm. makondo maswanganyi ne mm. that girl ne mm. all the time loko na podcast u fika a hi nyiketa ti-comment mina personal a fika mm. ku u ndli hi ndlela right ka so u ve mm. rhongo ka swa so maybe a vote so, yes, so yes. i think swi right there is no way ku the whole mm. day hi nga tshama hi ri wrongo yeah hi leswi and the, on a serious note a hi la ku fana u make g hina eh. hi la ku fana na gaza boxa na na mgobuzi a hi la ku ti cinca loko ti cinca problem hi loko hi ta ti cinca eh. yes and the a ku he ve ku nge yi nge fiki laha ko Mac G mhaka ku ri laha se hi swi hundzula yi nga ku hi le ka Mafenya Brothers and then ni ti vutisa ku ka Mac G a va hleki va hisa lava a va pfi va hleka Man, Va- va- Saul has va- puns for days. because i nga Eh, and then va tlhela va endla na ti-mistake va pfavula na swilo swa wrong swo ka swi nga ri swona. Swo ka swi nga ri swona. Va ka va nga researchangi Mm. Manje va tlhela va vuya ka episode yin'wana va ta va ta Sorry. va ta vula ku sure sorry defense ta hina hambi swi ri tano swi ri defense ta hina va tsaku rain va tsaku rain va ka va ringesa ku va hi khoma xikatla tsaku rain ma ti tiva tsaku rain Na- na yi tiva. Dai, and khoma- if eh. vele mi vona ku ri na swin'wana ne please hi byeleni hi lunghisa ku podcast kota ku ya please a yi ri mi nga yi lunghisi Hi hi ri ku na lunghiseni. malunghiselo So ku ve na na un'wana- loko ku na leswinene wa vula ku hi na byeleni ku na leswinene leswinene na laku ku ri ku na laha hi fanekele hi lunghisa hi byeleni Eh. hi ta ku na lunghisa un'wanyana laha no rivala vito ra yena ne but i think i baby mama ya mm, ya this guy man I baby- i baby mama ya van tonder de mnyai if i'm not mistaken allegedly allegedly xi fike xi vula xi ku hayi va va va na ti swi ku yini yini yini va va na ti-jokes ngo nga ri le ka mafanya brothers ring hi xo ngendla hi xo xi nga hi swona ni?
Eh, so um vanhu va endla ti-mistake ku fana na yena because i remember tshama tsala post ku a ku wa tisola ku va a nyiki damani n'wana n'wana wa vona i komba I- i mistake. and then hina we can still correct fix our Our mistake, mistake. yes
wena a wa ha yi you cannot fix fixanga. it for life ya vutomi hinkwabyo
for life andzili hi zayo ku hlanga la mahlanga andzili ho tiba mhalamhala after life please loko vulavula kahle then hi va hi ndlela leya so no vula ku ri munghana ni ku teka sense munghana sweswiwani mm. hi ta ti fikisa ti-problem ta hina na forever loko tlhela u pfuka ku my mistake is here rhandza n'wana wa wena nga vilerhandza ndyangu wa wenaes yo mhaka hi yo yaleyo um mhaka a vhiki leri a yi komi ngopfu ni voni va ka gazana futhi loko hi athaka ku ti-influencer this week ti miyeli ngopfu va blanka va nga ri ku vulavuleni ka jumu va va chavi na va simsim a ku lo hwii mm. yo hetelela ni tsundzuka na manager yi xave foyini yin'wana yi voma for 3000 yo huma mali ya raf ah, u dya mali ya leyi nga xasa movha oh, ku xavisa movha hi loko i nga ku phikani u dyi mali leyi nga xavisa movha exitito wa kha wa yi nokolela wa kha wa yi nokolela mali leyi a nga xavisa movha a yi heta bini yi ta rila hi yena pitana ku nga ri khale loko tifomo ti humi ni ta ku byela manager hi vinyikeni eh, loko hi nyikeni hi nyikeni um hi nyikeni tifomo ta ta vudyela um hi ndlela yeleyo se i think hayi se ha famba famba eh, a ku na swin'wana maybe swi nga sala for next week ti-two hayi ti two Madyelo. timhaka ta ku dyela timhaka ta ku dyela ne Eh. okay swi vula ku lava mavito ma va- ta huma swi vula ku ri mavito ma ta huma ma vanhu lava va nga ta vudyeleni hi ti-two Mhm. ta ku saturday aha so ti prepareni this week clear up your schedules clear up Yes. hi hinkwaswo ta famba ya dyela Mm. eh hi fanele ya ku dyeleni um a ku ri timenemene ta ka gaza ne ti ri Yebo. famba kahle na xangani gang eh partnered with bungeni in um hi fambisa sweswo swona ku na swin'wana futi ho famba ndlela yaleyo hi kha ku nga rivali ku subscribe mhm. hi share loko hi senda link ne ku link yi humini xerhelani na vakokwana wa n'wina hinkwavohinkwavo va vona kombela ta za fika laha hi lava ku fika kona ya ni lave te hi nge fiki hi fikiseni ka ho kombela ni ku la hi le ka timbelemele ta ka gaza